Сәлам дуслар, минем исемем Зилә һәм бүген без Идел яшьләр үзәгендә. Биредә бу көннәрдә татар яшьләр көннәре уза. Шул уңайдан без монда эксперимент үткәрергә булдык. Яшьләр Татарстан турында, татар мөхите турында, татар мәдәнияты турында беләләр микән һәм күп беләләр микән? Әйдәгез бергәләп карыйк. Кызлар, сәлам, үзегез белән таныштырып китегез әле зинһар. Сәлам, минем исемем Алинә. Мин Мариалдан. Минем исемем Динара, мин дә Мариал Республикасының тәкъдим итәм. Э, Кадыр Салават, мин Каматамага районыннан килдем. Э, нәкъ шушы форумга үзем укыйм Казан федераль университетында. Сәлам, мин Нурзия, мин Оренбург өлкәсеннән, безнең яшьләр оешмасының руководителе. Мин Айсулу Габдинова, җырчы, ТНВ каналында алып баручы һәм шулай ук мин вокал укытам. Сәлам, минем исемем Рәстәм, Галимов, э, мин Пермьнен килдем. Минем исемем Динара.
Таныш итеп. Кем булып эшлисез?
Мин Шәһри Казан редакциясендә эшлим. Э, әлеге чарага кем булып килдегез? Мин бу чараны яктырту өчен килдем. Без бергә газетасында һәм делегат буларак. Беренче сорау, э, Губәдия нинди катламнардан тора? Э, рис,

бетте камыр ну камырдан инде әйе камыр эчледендә инде ул гөбәдия эчендә рис йөзем әйе
курага дип әйтәм иде татарчасын белмим һәм корт була аның беренче беренче корт саласың ул э, кызыл эремчек аның өстеннән рис курага һәм йөзем белән берләштергән не былай өстендә һәм камыр белән каплап куябыз э, гүбедия ну безнең пермьда гүбедия э, рис белән изюм белән э, теге деге белән изюм белән ясыйлар тагын ике ингредиент бар йомырка һәм Неге тесто?
Кызыл эремчек тишек алды бер сүз белән. Корт, корт.
Гөбәдиядә бар рис, йөзем, корт, камыр инде, йомырка. Әйе.
Икенче сорау татарларда вечеринка дип нәрсәгә әйтәләр? Аулагыйгә.
Аулагый? Әйе.
Вечеринка, дискетук.
Менә юк, ансы дөрес, ләкин менә әниләр китте. Ә, аулагый.
Аулагыйга. Ә, нәрсә баталам? Аулагый? Элегрәк, менә элек Сабан туен кайчан үткәргәннәр?
Сабан туен элек Менә хәзер бит инде чәчүдән соң үткәрәләр. Ә элек чәчү алдыннан да үткәргән вакытлар була. Беренче карлар беткәч һәм җир чыгып Чыкта син шул инде әйе. Шул шул аралык.
Так, э, кыр эшләре тәмамлангач бит инде. Кизен.
Бүтән нәрсәне җигач, ә чәче биткәч, чәче биткәч. Сабан туеның. Шулай ук уңыш утыртыр алдыннан түгел микән? Әйе. Беләсез микән сез, Татарстанда бабай дип кайсы шәхескә әйтәләр? Безнең бабаебыз.
Мин беләм. Ул Шәймиев. Инде Татарстанның беренче президенты. Беренче президентыбыз Шәймиевка. Әлбәттә, безнең беренче президентыбыз Митимер Шәймиев улына. Шамгай дигән икән.
Юк шул. Я Митимер Шәймиев. Ә, Безнең беренче президентыбызга бабай дип эндәшәләр. Шүрәле былтырга ни өчен үпкәләгән?
чөнки былтыр аны алдап агачка кулын кысып киткән ул аны алдагы әйе ярганда бармакларын тегеге алдаган что ул
кыскырды Зажал пальцы. Да, дөресен әйтергәме, әллә шаяртып җавап бирергә? Бармагын бармагын бүрәнә ярыгына кыстырган өчен. Э, үпкәли аны э, былтыр үзенең шундый э, алдалап үзенә шүрәлне алдалап киткән өчен аларга үпкәли бармакларын кыстырып калдырган. Беләсеңме?
Мин беләм. Ул аның кулын кыстырып калган өчен һәм исемен әйтмәгән өчен һәм Шүрәледән икенче шүрәлеләр көлгән өчен шул очрак өчен. Беренче театр пьесасын кем язган? Кәрим Тичур?
Юк. Камал. Галискар Камал. Галискар Камал.
Синчурин түгелме? Танылган драматург.
Камал. Камал. Галискар Камал. Галискар Камал.
Гелескар Камал. Татарлар язуда нинди алфавитлар кулланган, беләсезме? Нинди алфавит? Латын. Әйе, тагын берсе. Тагын икәү биргән. Кириллица. Әйе, һәм аннардан да алдан гарәп әйе башта руиника булган руный булган шуннан соң булган гарәпчә язу ул менә арттан язу аннан соң уже кириллицага күчкәннәр ә ө ө хәрефләре белән бергә Һәм латиница да. Әй, латиница да. Кириллица. Әй. Вау. Так, менә монысы бераз авыррак сорау булды әле минем өчен. Алфавит тарихы гомумән. Кириллица.
Әйе. Беренче кириллица. Менә хәзер тиз генә әйткәч. Кадәр. Менә мин аны беләдер, беләм бит. Мин аны менә хәзер тиз генә әйткәч, менә бөтен баштан китә бөтен ниләр.

Өч шәхес.
Габдулла Тукай, әлбәттә, беренчесе. Бәлки, бабайында әйтеп буладыр. Тимир Шәймиев. Һәм инде төрле шәхесләрне әйтеп була, җырчыларны да әйтеп була. Ну, мин әйтәм, Салих Сайдашев или Нәҗип Җиханов дип үзе музыкант буларак. Рудольф Нуриев.
Так. Менә хәзер ступор. Алсу җырчы. Һәм Абау, безнең Тукайны бөтен җирдә дә беләләрдер. Инде Тукайны әйтергә тиеш булганбыздыр башта. Ә, Габдулла Тукай.
Рудольф.
Нуриев.
Рудольф Нуриев. Там берсен әйтсәң, җырчы. Җырчы исеме чын татар исеме. Илхам Шакиров.
Улда.
Улда.
Әйе. А, Минем уйлавымча Рудольф Нуриев, минем иң яраткан а, Салават. А, или дөньяны. Ну, күбесенчә дөнья яисә. Ирина Шейк.
Әйе, ул керәм. Әйе. Аннары Мария Шарапова. Ул татар ахрысы.
Габдулла Тукай, Миниханов, Рустам Нургалиевич. Һәм э, Загидуллина.
Татарстанның президенты дип уйлыйм. Рөстәм Миңнеханов. Шуннан соң бигрәк э, талантлы җырчы бар, исеме Зульфия Камалова. Ул бүтін менә дөнья буйлап татар жырларын башкара һәм ул татар телен менә шайтып күрсәтә. Һәм өченчедән

Көйне көйгә ялгый ялгый бер егет гармун сайлый. Көйне көйгә ялгый ялгый бер егет гармун. Әйе. Әйе, рәхмәт сезгә бик зур. Бөтен сорауларга да җавап бирдегез. Күпме сораштырыгыз тәмам. Дуслар, шуның белән Идел яшәү үзәгендәге экспериментыбыз тәмам һәм аның нәтиҗәләре белән без искиткеч канәгать, чөнки биредә оештыручылар да, катнашучылар да татар мөхитен 100%-ка белә һәм ничек инде бу шатландырмасын. Шуның белән эксперимент бетте. Пока-пока.